Ырӑ кун пултӑр, ачасем. Мана Ольга Петровна тесе чӗнеҫҫӗ. Паян эпирсемпе хисеп ячӗсем ҫинчен калаҫӑпӑр. Хисеп ячӗсен ушкӑнӗсем темӑпа паллашӑпӑр. Маларах ҫак сӑмахсене итлесе пӑхӑр-ха, мӗнле пай пайӗнчен-ши вӗсем?

пятнадцать вун ултӑ шестнадцать вун ҫиччӗ семнадцать вун сакӑр восемнадцать вун тӑхӑр девятнадцать ҫирӗм Двадцать. Ачасем, мӗн ҫылӑ хисеп ячӗ? Хисеп ячӗ? Хисепе кӑтартакан япаласен шутласа кайнӑ чухнехи йӗркине, ӗҫ миҫе хут пулнине пӗлтерекен пуплев пайӗ. Хисеп ячӗн ыйтӑвӗсем миҫе, миҫемӗш, миҫешер Миҫин? Ачасем, сӑмахсене вулӑр та хусканусем тӑвӑр. Пӗри, иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ пахчаналла йӑпутатӑп. Пиллӗк, ултӑ, ҫиччӗ сакӑр пахча ҫимӗҫ шӑваратӑп. Тӑхӑр вуннӑ, вун пӗр, вун иккӗ. пысӑк ҫимӗҫ ӳстеретӗп. Ачасем, экран ҫине пӑхса илер-ха, хисеп ячӗсем мӗнле ушкӑнсене уйрӑлаҫҫӗ? Шут хисеп ячӗсем япалан шутне е ӗҫ миҫе хут пулнине пӗлтереҫҫӗ. Вӗсен ыйтӑвӗсем миҫе, мӗн чухлӗ? Ушкӑнӗсем тулли хисепе ачасем: пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, вак хисеп ачасем. Ҫурӑ, чӗрӗк, пӗрре виҫҫӗмӗш, иккӗ ҫиччӗмӗш. Шут сӗвине вулӑр та шут хисепе ачасене тупса калӑр. Йӗрке хисеп ячӗ япалан шутласа кайнӑ вырӑнне пӗлтерет: пиллӗкмӗш класс, улттӑмӗш класс. Вӗсен ыйтӑвӗ миҫемӗш? Йӗрке хисеп ячӗ шут хисеп ячӗн тулли форми ҫумне мӗш аффикс хушнипе пулать. Эпӗ пӗрремӗш вырӑн йышӑнтӑм. Ҫак предложенире йӗрке хисеп ячӗ пулакан сӑмах тупӑр. Болеҫӳ хисеп ячӗ пӗр-пӗр япалана шу тӗсӗлӗшӗнчен миҫешер пӗр виҫеллӗ уйӑрса тухнине пӗлтерет. Вӗсен ыйтӑвӗ миҫешер? Валеҫӳ хисеп ячӗ шут хисеп ячӗн кӗске форми ҫумне шаршер ер аффикс хушӑннипе пулать. Эпӗ куллен икшер отметка илетӗп. Икшер шер аффикс хушнӑ. Анне пире пӗрер банулми валеҫсе пачӗ. Пӗрер йӗр аффикс хушнӑ. Эп ачасене тӑватшар печенье патӑм, шар аффикс хушнӑ. Пӗр хисеп ячӗ е шер е йӗр аффикс йышӑнать. Пӗрер, пӗршер. Ачасем калӑр-ха, хӑш сӑмахӗ хытӑ, хӑш сӑмахӗ ҫемҫе пулать? Виҫшер, вуншар. Икшер, ултшар, тӑватшар, ҫичшер. Ҫак предложенире хӑш сӑмахӗ валеҫӳ хисеп ячӗ пулать? Хӗл Мучи ачасене пӗрер парне парса тухрӗ. Пӗтӗмлетӳ хисеп ячӗсем миҫен пӗрле пулнине кӑтартаҫҫӗ. Вӗсен ыйтӑвӗ – миҫен? Пӗтӗмлетӳ хисеп ячӗ шут хисеп ячӗн тулли форми ҫумне «ӑн», «ӗн» аффикс хушӑннипе пулать. Пӗччен – иккӗн, виҫҫӗн, тӑваттӑн, пиллӗкӗн. Эпир Ванюкпа иккӗн ҫырла пуҫтартӑмӑр. Ҫак предложенире хӑш сӑмахӗ пӗтӗмлетӳ хисеп ячӗ пулать? Ачасем, хисеп ячӗсене тӗрӗс формӑра лартӑр та предложенисене ҫырса илӗр. Ачасем, эсир урокра питӗ лайӑх ӗҫлерӗр, маттурсем.